Well bo' ti 'di siarad â'r boss 'na am y promotion 'na. Na, it's it's it's a no go. Please, cer am y job! Pwy sy isie promotion then?
O'r fan 'ma! Fi gallu mynd le bynnag fi moyn! Mwy o gyfrifoldeb, mwy o gyflog. She's got another thing coming. Sneb yn gallu ffwrchio lan entuvie fel fi.
A chofio pigo lan y postyn na pan nes i'r grwpon? Ie, yeah, ie, yeah, and dop it listig o girl. Misiodd cyn i hyn o'r babi ma existo. Mae digon o shit i gael cynnal car boots yn barod. Samuel, a char! Mae fe'n outrage, Samuel! Iwso fan fi, na! Dim fan fi, fan y taxpayer i shelffo! Pam sut 'yn ni'n mynd a'i gytre e? Golles i allwedd ddo. Ti hyd e?
T'mod, call me old fashioned. Dal yn bangio 'n y mam i dw i. So oedd well 'da chi shelffo yn bac 2005 Ford Transit Connect T200 Special Edition. Oedd hi'n bownd o fod yn anghyffyrddus y jawl 'na! Sdim un o matras i gael 'na! O, os ma' 'na un. Eh? Na oes, mond matras cot a babi sydd... O! Ffycin mochyn! O! Os fydd stains arno fe, O! Ych a fi! Hwn oedd y peth diwetha o'n i moyn bore 'ma. Wff! Pwy oedd hi de? Y ferch oedd yn yy meddwl bod shelf ffordd y spare wheel yn romantic. Sali yndyfe? Sali? Sali? Merch Janine reception? O ffycin hell! Gad ni mewn, Janet. Mae emergency meeting lan star. O! Chi 'di bod yn fechgyn drwg! Wel, y rhai ni wedi bod. Hei, dath Sali ddim gytre nithwr. Aros 'da ti, medde hi. O, pethe ma' 'na'n dda i nhw. Wel, os ti'n ffan o 2005 Ford Transit Connect T200 Special Edition, pethe ma' 'na'n sbesial. Nawr te, cerai am bizza bach weekend hyn, iawn? Paid ag anghofio, paid gwario fe ar neb arall, iawn? Iawn? Mm, iawn?
A ni'n mynd, diolch. Gred. Unbelievable. Ti'n plamo merch i'n cefen fan? Ond mae'n rhoi twenty pound i ti. Sa ni'n trial neud na, gel ni restro. Dw i'n wath.
Ei ma hwnna'n wahanol.
Soi'r old welsh yn real life. Eh, shwmai. Shwmai, shwt i chi? Chi'n iawn? Ew, Gwilym! Be sy'n bore? Ti'n edrych yn perky. Bai gweud. Mae'r wraig di gadel ti.
No such luck. Pryd mae'n due da chi? O, ambell fis i fynd to, t'wod? O, fi'n edrych mlan nawr. Wel, sort of, ife? Ti'n fucked.
Sut yw'r Eaneri? Reit.
Ffôn ti gadw ia? Gawn ni ddechra cyfarfod ma. Ffôn ti gadw ia?
Gwe to, ti'n cadw logs o shit plant ti? Ers terfynau, lliw, texture, amser y dydd, ymylder. Oh, bloody hell. Doctor wir oedd e fe? Na braich, hobi fi yw e. Ha, ie, pethau ni'n neud i'n plant ife? O, bydd e gyd werth e yn y diwedd. Dim rili.
Dylid gweld Wrecsam a Menter y Ffyc a mae'r llall yn thick as shit. Reit, ia. Mae'r cyfarfod misol yr adran wastraff yn agor, the monthly meeting of the waste unit's open. Gary, chdi sy a'r cyfnodion. O, cynghoria hwnna. Reit.
Cadeirydd, sta dda. Reit. Wedi gorfod galw chi fan hyn heddi i alw cyfarfod brys, achos wedi cael llwyth o gwynion dros y mis ddiwetha' 'ma. Falle bo' rhai onoch chi yn sylwi nad yw Andrew 'ma heddi. Disciplinary proceedings. Nawr, os o's rhai ohonoch chi yn cymryd amser off gwaith oherwydd profedigaeth, pidwch byth â rhoi lluniau'ch hunain lan ar Facebook, nifer cocktails a magalŵf!
Wel ni gyd yn delo dy galar yn wahanol. Odin Gwilym.
Ond hon fan hyn ar y dde, wedodd e oedd wedi marw! Reit, mlan â ni de. Ci marw mewn ffos yn Bute Park. O, ffyc. Ie, yy, delion ni da hwnna. Yy, unrhyw esboniad shwt fynnodd e lan yn y tennis club? Aye, big tennis fan. Ma'r peth yn warthus.
O! Ci arall.
Bonawr. Pam nawr? God! Fi'm yn gwybod ti'n lico cŵn gymaint. Ffycin casau nhw. Meddwl am y paperwork i fi. Twal e dros y ffens. Cloi Samuel cyn bod unrhyw un yn gweld ti. Eitem rhif pedwar ar ddeg! Trafferthi'r rhagflaen ddiangen. Be ti'n meddwl am y corff 'na? Gad e! Ffona'r police! Bois y bins i ni! Dim ffycin silent witness! A mannequin o Topman oedd e? Ie, chi'n ffili bod rhy ofalus. Oedd oedd dillad arno fe a phopeth. Eitem rhif tri ar hugain. Gorfod ad-dalu, a pulpo, 300,000 o daflenni Cymraeg gan fod Pennaeth Adran Gymraeg Prifysgol Caerdydd wedi derbyn un trwy'r drws a ffonio i ddweud bod nhw'n cynnwys y gair 'piss flap'. Nawr, Eilir sy'n gyfrifol am hyn, ond mae fe yn taeru nad yw e'n gwybod dim am y peth. Dwi'm yn gwybod beth 'di 'piss flap'. Os rywun fan hyn isie cyfadde'.
Rhaid roi yn y headline, nith e sylwi. Jyst rho fe yn y paragraff cynta. Ie, ma double S ynddo fe an.
Reit de, newn ni gloi'r cyfarfod fyna. Arth, saf i dim ond un peth i weud yw dymuno'n dda i'r rheina ohonoch chi sy'n trial am y dyrchafiad yn y cyfweliade pynawn ma. Wi'n hollol ffyddiog ddewn nhw hyd i'r ymgeisydd gore i symud yr adran ma lan i'r cam nesa. Ocê? Diolch yn fawr i chi.
Haa, piti bo ti'n ffili dod mewn i'r interview ma nawr. Ma fe'n mynd i fod yn masterclass o ffwrcho lan mewn steil. Aa, geith e byth o'r jaban. A pawb yn casau e. A paid ti ffycin gwgyn i fi fela, ges ti job am jyst dod mas o dy fam.
Croeso! Paid a ffwrcho hwn lan, reit? Yy, croeso, dewch mewn. Steddwch! Chi yw'r ail berson i ni gweld â heddi. I ni eisioes wedi cael un cyfwelydd. Diddorol. A ni'n gobeithio am un arall hefyd. Nawr de, fydd 'na gwestiynu yn y Gymraeg ac yn y Saesneg. Hwnna'n iawn 'da ti, Bray? Spot on!
Or in English, spot on.
Gwedwch rhywbeth am yr hunan. Yn y swyddi nawr, fi'n ffindio lot o bethe yn y bins. Jewellery, A fi'n rhoi ran fwya o fe ar ebay. Hahahahaha! Na, sai yn. Data protection! O, fi'n gallu cadw'n secret yn iawn! Pan ffindiwn ni'r dildosen massive 'na'n bin wedwn ni wrth neb. Ni'n ffindio dildos yn bob man. Dildo day! Minimum! Rheoli arian! Make! Make! Make! Please! Ni'n brilliant y pobl! Wel, pobl sydd ddim yn twat. Yym. Oedd yn edrych mwy fel urinal na sinc i fi. Council elections? Pfft! Sai'n voto i rheina. Pointless! Sori, beth yw plamo yn Saesneg 'to? Sain yn talu council tax, fi dal yn registered nol west a mas am fy ffortiwn. Ie, camddealltwriaeth oedd hwnna. Lollipop y crwt 'na oedd yr unig peth 'da hand. Jyst dal di fe lawr, Samwel! A 'na pryd ecsblododd e. Cod red! Shit yn bobman! Do, fi 'di cwrdd â chief exec y council. Ffycin sais! Sori. Sori, amser eitha emosiynol. Buodd yy Desmond farw yn ddiweddar. O. O, fel aelod o'r teulu, fe oedd y cwningen mwya annwyl y welwch chi erioed. Neu di addo i fi na bod fi ddim mynd i wneud e. Look at Just dwy funud. Dwy, dwy funud. Reit, so, gwyd, chi'n mynd i ffono fi, neu fi'n ffono chi, neu...
Good interview there? Aye, good achan. O na'i weld, eitha impressed. Falle bod fi heb ffwrcho fe lan digon. Dam o'r talent mas da fi. Ww, o'n i'n meddwl bod y llefen wedi uh, impreso nhw fyd. Empathy. Syniad ni dati yn gelen i'r job. A ti'n be? Anodd pido roi promotion i rhywun fel fi. Destined for greatness, da.
Samuel. Chelo fewn ar unwaith, os gwelwch yn dda.

Pa adran yw hi?
Na ti, Samuel! The Brown Eminence. Boi ofnadw! Dwi eisiau ti watsio mwy o History Channel, boi. Fuck, Samuel! Be fuck fi di neud?